Ghana abakɔsɛm dwumadie so na yɛfa so de ahunu ɔman ho nsɛm a aba na ɛkɔ ne ahwɛso de abu bra de akyekyere ɔman. Ghana abakɔsɛm yi ara so na yɛnam so de hu aberempɔn bi ho abakɔsɛm papa a yɛhwɛ so de abu bra. Nnwuma bi a wɔbɛtoeɛ, ne mfiriaseɛ ne sɛdeɛ yɛahyɛ mu kena. Momma yɛntra ase nkwankwaa nnuaseɛ na yɛntie na yɛnhwɛ ɔman mu abakɔsɛm. Dwumadie no din de Ghana.

Kontre ne Akwaamu, Adɔnten, Gyaase, Kyidɔm, Adehyemamma, Mesimuamu. Mo nuabɛma baako na mohwɛ no yi. Me din de Honourable Doctor Augustine Adu Twum Addo. Na dwumadi a wo te me ne ahwɛ me wɔ so yi yɛato din Ghana Abakɔsɛm. Meka Ghana Abakɔsɛm de firi ɛberɛ a nananom boaa wɔn ho ano de firi asase kɛseɛ a yɛase afiri so bi no de bɛsi ɛnnɛ mmerɛ mu a me ne wo kasa yi. Edin Ghana, tete no ɛno ne din a na ɛda yɛn so baabi a na yɛteɛ. Na na yɛntwerɛ no sɛdeɛ yɛtwerɛ no borɔfo mu Ghana yi a H hyɛ mu yi. na yɛ GANA, Ghana. Saa din wei yi yɛ asase din a na ɛfiri Senegal. Senegal a ɛwɔ hɔ no, na ɔwɔ ne kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no capital. Senegal capital firi tete nananom pɛɛ so yɛfrɛ no Kumbi Sali. Kumbi Sali n'asase no so no ɛna ɛwɔ kuro ketewa anaasɛ borɔno a na yɛato din Ghana. Ghana no asekyerɛ ɛne Dagomba kasa a yɛka no ɔman mu seesei no ɛyɛ pɛ. Ghana asekyerɛ no yɛ edwa kɛseɛ, edwa kɛseɛ, baabi a yɛtɔn adeɛ tɔ adeɛ ne kɛseɛ mu no. Ɛna yɛka no saa kasa ne yɛka no Senegal ɛnɛ. Saa kasa no bi wɔ Ghana Dagomba kasa mu, Ghana. Kumbi Sale na na ɛyɛ Senegal capital. Na Kumbi Sale no asase no so na ne yɛwɔ asase ketewa a yɛdi hɔ dwa na yɛato din Dwa Kɛseɛ mu, Ghana. Ɛyɛ Ghana Dagomba kasa. Saa asase yi so na dɔm ahodoɔ firi Morocco, Libya, Kenya, nsase hodoɔ a ɛbɛn asase yɛfrɛ no West Africa yi so na wɔba Senegal a ɛno nso wɔ West Africa yi bɛdi dwa na na wɔn nyinaa mmoa ɛba dwa kɛseɛ mu no a yɛka no Dagom Bakasɛm Ghana no. Anuanom, abakɔsɛm a yɛreka ho asɛm yi deɛ firi ɛhɔ na na yɛ nananom teɛ. Asase Ghana no Nnipa pa a na wɔte soɔ no yɛ yɛn nananom a wɔhyɛ batakari de bu wɔn bra, titiri wɔn a na wɔte Moslɛmi ɔsom ne kasaa, wɔn a na wɔsom no, wɔkɔ asɔɔdam kɔsua makaranta, Islam, Islamic, foɔ no. Ɛna ne yɛwɔ yɛn mu nso yɛtutu ntoma sɛnea ma yɛte wei, na yɛahennie no ne yɛfrɛ no traditional rulers no. Saa nnipa yi mmienu na na asase no wɔte so paa. Ɛyɛ asase ketewa a ɛfɛ no dwa kɛseɛ a ɛwɔ Senegal capital ɛfɛ no Kombisale. Edwadie na yɛ die na aborɔfo ɛfi akyiri wɔn nso so wɔn yɛ Afrikafo ɛbi ɛfi akyiri ba ɛbɛtɔ ahweneɛ nneɛma ahodoɔ a yɛde yɛn nsa yɛ ɛwɔ Ghana. Yɛtra saa asase yi so kyɛmmire bebree. Biakoyɛ ɛwɔ wɔn a wɔka Moslemi kasa wɔn a wɔsom Islam ɔsom no ɛne yɛn yɛn yɛ tradition no so so biakoyɛ wɔ yɛn mu dendenden. Na ɛnyɛ nwanwa sɛ wobɛkɔ ɔhempɔn fie watutu ne ntoma te hɔ no na ne kyeame yɛ obi ɔhyɛ batakari ɔka musrɛme kasa na biako yɛ hɔ Ghana yɛdi dwa wɔ so mfie bebrebe sɛ mfie ahanum 500 years nneɛma mmiɛnsa a ɛsiiɛ ɛma yɛn a yɛte yɛn asase so sɛ tu firi Senegal Kumbi Sale asase Ghana so no ɛne sɛ Deɛ ɛdi kan, ɔkɔm kɛseɛ sii a na ɛyɛ nsuo na ɛntɔ. Mfeɛ mmiɛnsa ntɔɔ nsuo ntɔ. Ɛmaa mmoa te sɛ nnwan, adago, mpɔnkye ne adeɛ a yɛkum die tɔn no, ɔkɔm bɛkuu wɔn. Awia nko ara na na yɛte soɔ. Aduaba ofifie nyɛ yie. Asase mu tumi paapae ma aboa tumi tɔ mu sɛdeɛ aboa tɔ gɔtɛm. Mfeɛ mmiɛnsa nsuo antɔ, ɛde kɔm kɛseɛ baeɛ. Saa bere korɔ no ara mu nso, na gold foforɔ a yɛdi ho dwa wɔ Ghana. Na gold foforɔ apue asase foforɔ a yɛfrɛ hɔnom Papua Guinea. Yɛyɛ gold a na mma nnipa bɛtɔ no Ghana, ɛma ɛhɔ yɛ dwa kɛseɛ no, ɛyɛ tuntum te sɛ gyabidie a yɛhu no yɛn asase so yi. Na wo papa mu no na wabɛhyia gold ankasa no wɔ mfimfini. Deɛ epuee Papua Guinea no, abɔnten wosanyea kakraa bi de sofi tu fam a, na wɔato gold. Ɛte sɛ sɛnea wohu gold wɔ ɔman yi mu seesei yi. Ɛyɛ ma adwadie no tu firi Ghana hɔ ma wɔn mu biara de n'ani kyerɛ Papua Guinea sɛ wɔbɛkɔ na wɔakɔ akɔdi dwa wɔ hɔ. Maka nsɛm no mmienu. Deɛ ɛdi kan, nsuo antɔ mfeɛ mmiɛnsa ma ɔkɔm kɛseɛ too yɛn wɔ Senegal, Kumbi Sale. Deɛ ɛtɔ so mmienu no yɛ gold foforɔ pue wɔ asase a yɛfrɛ no Papua Guinea a na ɛmmɛn Senegal koraa. Ɛno nti ɛma adwadifoɔ no nyaa de wɔn ani kyerɛ hɔ sɛ wɔbɛba akɔpɛ saa gold no a ɛyɛ papa a yɛnha yɛn ho mpaapae nhoro no. Deɛ ɛtwaa mu sɛn ne sunsum koraa ne sɛ, nnipadɔm a na wɔn ahoɔden bi a na wɔfiri akyirikyiri bɛdi dwa no, Sɛ wɔretwa mu akɔ Papua Guinea no a, na yɛn mmarima ne abirempɔnfoɔ a wɔwɔ Kombi Sale, Ghana asase so no, ɛyɛ sɛ yɛkye wɔn animmoro so de wɔn yɛ nnɛ sɛdeɛ yɛka no slave no, de wɔn kɔ kɔtu fam kɔyɛ adwuma kwa. Ɛduru berɛ bi a, na yɛn a yɛnte Moslɛmi ɔsom no kasa, yɛnkɔ makalanta, yɛnyɛ Islamic ne mmɛnyɛ no, sɛ adwadifoɔ no firi dohoa ba sɛ na wɔn ne adwadifoɔ no bɛdi nkɔmmɔ a, wɔma wɔyi ano ma wɔn na borɔfo ka source interpretation no, na yɛ Islam kasa, ɛyɛ Arabic. Enti bere a na yɛakyi anim no so de akɔ Papua Guinea no yɛde yɛn abu sɛ yɛn nuanom ani wɔn te daa a wɔn na wɔte ahɔhoɔ ne kasa no na ɛtɔn yɛn ma wɔn. Anadwo no yɛbɛbu yɛ dan ni, yɛahye yɛn, yɛkye mmarima nimro, yɛn nkyɛn agu nsa, ɔbaa a ɔbarima o, sɛ woboro mfeɛ du nwɔtwe deɛ, yɛde wo kɔ akɔ akɔyɛ adwumahunu, akɔtu gold wɔ Papua Guinea, yɛntua wo ka. Saa nkoasom yi ma yɛn nitaeɛ papa. Nnipa a wɔyɛ dɔm a wɔfiri te sɛ Morocco, Mali, Kenya, Egypt ba no, na yɛato wɔn din. Yɛwɔ Soso rulers, na wɔn ne Soso mpanimfoɔ a wɔte apɔnkɔ so ne camel ne adago so ba ba bɛkye yɛn kɔ. Yɛsan wɔ Sumangurus. Sumanguru, wɔn panyin paa no yɛfrɛ no Sumanguru Omashe. Nnipa no bi nso so a na wɔyɛ dɔm a na wɔn ba bɛkye yɛn mu no so de yɛn kɔ no na yɛfrɛ wɔn Amoravis invasion. Na wɔn yɛ Amoravis Muslims a wɔn ba no ako so kuta gyan, atuo ne nneɛma akɛse bɛkye yɛn. Saa akuo mmiɛnsa a wɔn de ako na ɛba yɛn so no nti no yɛntumi antena. Ɛyɛ mu yɛn nyinaa fa adwene sɛ afei deɛ yɛbɛtu afiri Ghana asase na yɛte so no a ɛwɔ Kumbi Sale a Kumbi Sale no na ɛyɛ capital de ma Senegal no asiyɛ tuo. Onipa a ɔdii yɛn anim maa yɛsesaa yɛn nneɛma dii n'akyi, aberanteɛ berempɔn a ɛnnɛ mmerɛ bɛka sɛ macho man no ne yɛfrɛ no Bawa. Ɔno na ɔboaboa dɔm yi nyinaa ano, titiri yɛn a yɛnka Moslɛmi kasa, yɛnka Arabic, yɛnsom Moslɛmi ɔsom no, ɛna yɛhuri dii Bawa akyi. Ɔdeyɛ firi Senegal, n'asase yɛfrɛ no Kumbi Sale, ne kuro ketewa a yɛfrɛ no Ghana a na yɛtwerɛ no G-A-N-A, asekyerɛ ne dwa kɛseɛ mu no, a ɛnnɛ ɛyɛ Dagomba kasa no bi no. Yɛdii n'akyi. Yɛresiane firi Senegal no, na yɛreba fam. Yɛba bɛtoo sɛ asase wɔ hɔ dada. Na nkurɔfoɔ bi di wɔn ahene a na yɛfrɛ no Empire. Yɛbɛtoo Malifoɔ, na kyerɛ sɛ yɛbɛtoo Mali Empire. Mali Empire no, na asase no nyɛ wɔn dea. Na yɛ Sokotofoɔ na ɛkyekyere saa asase no. Edi ahe na na yɛ Sokoto Empire na ɛwɔ hɔ. Sokoto, adeɛ a na wɔn di mu dwa paa yɛ aboa dago. Ɛno nti Agirikfoɔ too adago din a wɔn too ne din Sokoto Gudari. Wɔn na Malifoɔ kɔ tuu wɔn tena hɔ mfeɛ bebree. Na yɛn Ghanafoɔ nso ba bɛto wɔn sɛ Mali ti odi ahene na wɔn agye wɔn man no abɔ so no. Yɛankɔtuo mu amma Sokoto. Yɛbaa se yɛn so yɛpɛ baabi atena bɛtu wɔn. Yɛn Ghana no yɛba no yɛ akofoɔ ne yɛn ho ɛden. Ghana no ne yɛwɔ dɔm bi a wɔn di yɛn ne yɛfrɛ wɔn asafo sɛdeɛ nɛ yɛbɔ Twi kasa asafo no. Asafo no na wɔn yɛ nnipa wɔn na wɔn koma yɛn. Na yɛn ankasa ma wɔn mmrane a ne yɛfrɛ wɔn sɛ wokum apem a apem bɛba. Asafo ɛdi anim no na yɛaka nkasa ɛna yɛde gyegye wɔn mmrane sɛ wokum apem a apem bɛba. Asafo mma yi, na wɔfiri aberewa baako ase a na yɛfrɛ no Maame anaa Yɛn Nana Twi. Baabi a na ɛhia me pa ara a mepɛ sɛ mete mu bio yɛ yɛn a asɛm bi da yɛn ano sɛ Mpepefoɔ mmoa. Saa asɛm no na mepɛ sɛ mefa abakɔsɛm yi so na mede tu fo. Owura bawa no a ɔdii yɛn anim firi Senegal, Kombi Sali asase so no, baabi a ne yɛ teɛ ne yɛfrɛ hɔ Ghana. Makyerɛ mu sɛ ɛyɛ kasa a Dagomba ɛwɔ Ghana ha na ɛka. Bawa no a ɔdii yɛn anim de ba no, ɔwaree mmaa nwɔtwe, borɔfo mu ɔse eight wives. Edin Twi ɛyɛ ɔbaa din, bawa na ɛwaree no. Bawa yere ne Dagaba, Sisala yɛ ɔbaa din. Kusasi, Lobi, Kɔnkɔma, Nonomba, Mole Dagbani. Mole Dagbanifoɔ no ase mpo na nnɛ yɛnya Mamprosi, Mosi, Dagomba ne Gonjafoɔ. Ɛno nti nkyerɛmu no nyinaa kɔsi sɛ Edin Twi yɛ din a ɛyɛ ɔbaa din. Papa Bow a ɔrebɛwuo no, berɛ a wakɔtena baabi a nnɛ yɛfrɛ no Asirim anaa Northern Region no, ɛna ɔkyerɛ ɔbaa bi a sɛ, baabiara a wo sekan bɛkyerɛ, ɛnyɛ kuro no akyikyiri, fa wo din to so. Twi na ɛsianee fam a n'ase no na yɛne Nanwu bɛnya akɔmfanokyɛ a ɔboaa yɛn a yɛnyaa Kumase ne Kumawu. Ɛno ho abakɔsɛm deɛ ɛda hɔ. Baabi a nnɛ meyere me ho dendeenden mekyerɛ mu ne sɛ mmiewa no nka sɛ pepefoɔ mmoa anaa egbefoɔ mmoa na meka saa nyinaa kɔsi sɛ bawa ɛna ɔware twi bawa no wokɔ soro ɛba fam o bawa yɛ pepe bawa edin no yɛ pepe ni na sɛ wo nana ɛde twi na sɛ bawa na ɛware no a ɛyɛ dɛ na asɛ atwa ho bɛka sɛ mpepefoɔ mmoa Hwan paa ne bebeni no? Ɛno nti na megyina so de akyerɛw nneɛma bi mu sɛ, edin twi na wonim wɔ ɔman Ghana mu no, yɛn ne nnipa a ne yɛdi anim sɛ aberewa twi ne nananom. Na yɛkɔ yɛn anim a mɛkyerɛw aberewa twi no n'ase ne nea ɛyɛeɛ a ɛdɔm keka yɛn ho no. Asafo. Wɔn ne dɔm a ɛdi anim a na wɔyɛ yɛn akofoɔ, borɔfo mu wɔse warriors. Na yɛn ne ɛhoahoa wɔn tu wɔn din kaa sɛ wokum apem a, apem bɛba. Na borɔfo kasa wei, sɛ obi yɛ obi a ɔyɛ ɔkofoɔ bi biara di wɔn anim a, yɛfrɛ no the warrior. Wode ba yɛtwi kasa no ma no yɛfrɛ no sɛ ɔkofoɔ. Na yɛto wɔn din ama wɔn mmara ne sɛ saa nnipa yi wɔn te ɔsa se, people who understand war. Ɛno nti yɛka kasa ɛkyɛ a na ɛmoa. Enti yɛka sɛ obi te ɔsa se yɛse ɔsatefoɔ. Enti obiara a ɔbie n'ano aka sɛ saa asafo wei wɔyɛ ɔsatefoɔ, ɛde ne kakrakra na yɛdane asantefoɔ. Yɛdɔɔso nti na yɛfrɛ yɛdɔm a wɔyɛ ɔsasefoɔ no yɛte aseɛ no na people who understand wɔ asantefoɔ. Ɛno nti asanteni biara yɛ Twini. Asekyerɛ ne sɛ yɛn nana berewa no a na ɔnase ɛna yɛnya asafo no na yɛfrɛ no aberewa Twi. Na dɔm a yɛde guu soɔ na wɔdi yɛn akyi no, ɛna yɛto wɔn din Asantefoɔ. Ɔpanin a yɛn nyinaa huri di n'akyi no, yɛfrɛ no Bawa. Ne yere ne Twi no, yɛn nyinaa sɔ yɛn ho di yɛn Twi akyi no, asafo na ɛdi yɛn anim a ɛdi obuo ma wɔn a wɔkɔmaa yɛn daa. Mete mu bio sɛ yɛbɛtu Mali a na Mali atu Sokoto. Yɛn yɛtra ho mfeɛ bebree. sɛ wobɛkae a mebɔ din a mese na saase no yɛ sokotofoɔ dea ɛberɛ a mali ɛrepa mu sokoto no na ɔwɔ abɔfra baako a ɔda tanaa mu koraa yɛde ne dwane ɛde ne kɔɔ kenya saa abɔfra no ɔdi mfeɛ aduasa ɛna ɔbaa n'akyi ɛberɛ a ɔbaa n'akyi no ɔbaa sokoto saase no so ɔbaa na yɛn ghana a yɛfiri senegal kumbisale no abɛpamo malifoɔ a ɛpamo sokotofoɔ Enti, onua no a na ɔyɛ Sokotoni a wanyin a wate wɔn abakɔsɛm no, ɔpɛe sɛ ɔba bɛgye asase no asi hɔ. Ɔbɛtoo yɛn Ghanafoɔ sɛ yɛatu Mali Empire adane hɔ Ghana Empire. Na Owura Sundiata Keita, ɔno ne Sokotoni akwadaa no, wama yɛn ho antɔ yɛn. Sundiata Keita, mesrɛ menka asɛm bi. Sundiata Keita yɛ obi a na wadi dɛm. Sundiata Keita ɔyɛ abafan. Sundiata Keita ntumi ntena pɔnkɔ so, ɔyɛ ɔbaakofoɔ. Sɛ ɔde pɔnkɔ bɛnante a, gye sɛ ɔtare aboa pɔnkɔ yam. Agyan ne biribi a ɛka ne ho biara bɔ n'akyi, na ɔde ne kotodwe a ɔntumi mfa nnante no akyekyere pɔnkɔ yam na ɔde ne nsa kyekyere. Sundiata Keita, ɔto gyan o, ɔkasa gu gyan so. Sɛ ɔkasa gu agyan so baabi ogyan biara a, etu firi baabi a ɔwɔ no a ɛba wo dan mu, ɛba wo fie, ɛba ahemfie, ɛwɔ baako na etu a, ɛsan wɔ deɛ ɛkɔ. Saa na Queen Njata Keta ne yɛ kɔeɛ. Ɔno nko ara ne mmerɛ mmienu a nka yɛbɛfrɛ no one man commando. So Njata Keta deɛ ɔbɛyɛ yɛn nti, yɛn Ghanafoɔ a ne yɛaba abɛhwe Malifoɔ apam wɔn, ɛberɛ a na Mali na apam saa Sokotofoɔ a So Njata Keta firi mu no, ɔde n'ani berɛ bɛsoɛ yɛn Ghanafoɔ. Yɛantumi antra. Enti yɛsɔree sɛ yɛbɛsiane. Yɛsianee fam bio, yɛbɛtoo Ouagadougou na ɛhɔ ɛnnɛ na wɔfrɛ no Burkina Faso no. Yɛsian ho baeɛ na yɛbɛtoo asase a me ne wo te so yi. Saa asase yi, yɛbaeɛ, yɛnni nnipa wɔ so dada. Yɛbɛtoo Bono. Ahafo wɔ hɔ. Na yɛkɔ yɛn anim na wotie abakɔsɛm yi a, ɛnna wobɛte ase na ɛyɛ a Bono ne Ahafo ka bɔɔ mu a, ɛbɛyɛ Bono Ahafo. Na ɛnnɛ yɛnyɛ ne ho nkɔmmɔ na yɛdie. Yɛbɛtoo Bono sɛ wɔwɔ hɔ. Ma menka abakɔsɛm kakra mfa Bono mpanimfoɔ ho. Yɛbɛtoo Denkyira he na ɔwɔ hɔ, Tetima he na ɔwɔ hɔ. Yɛka sɛ sika a, na mpanimfoɔ no wɔ bi. The Dankyirahene anaasɛ Takyimahene, wo so wokɔ ne garden a wayɛ wɔ ne fie afikyire, ɛyɛ ahemfie no akyi a, bɔɔdeɛ si hɔ na sɛ pɛ sɛ yɛbu no akyire a, yɛyɛ pole. Sɛdeɛ ɛnnɛ wokɔ nwura mu kɔtwa korɛ de bɛsum bɔɔdeɛ no, ɛnyɛ saa na ɔyɛ no. Yɛdua bayerɛ a, yɛsi gold pole. Ɛnnɛ wowɔ gold kakra a wo nso wɔ sikani. Dabi. Na na dua bayerɛ mmaako mmaako nwɔtwe anaasɛ ɔha a dua biara a ɔde resi hɔ de ama bayerɛ aforo no, ɛyɛ gold na ɛnam yɛ no pole na aforo. Bɔɔdeɛ bɛbu a, yɛsi gold dua na yɛapae no akoram na bɔɔdeɛ ada nkɔn mu saa. Yɛmfa mfa dua ho, ɛyɛ gold na yɛayɛ no pole na ɛsi hɔ. Ɔman Ghana yi amu koraa, yɛka gold asɛm a, yɛka gold bars. Ɛte sɛ kii soap na ɛte sɛ kyɛ mu mmienu. na nnanom a ɛbɛto wɔn na wɔresa sika no, egye a ɛyɛ Franti kasa, Franti kuro no na ɛwɔ hɔ. Meka abakɔsɛm a, ɛyɛ na mepɛ sɛ mebue w'ani sɛ yɛnyere yɛn ho na yɛntie abakɔsɛm ne tete nsɛm ne nsɛm a aba kɔ na yɛmfa nyɛ baako. Hwɛ, anuanom, sɛ wobɛtie me yie a, onipa a ɔdii yɛn anim firi Senegal na asase kum bisa no yɛfrɛ no Ghana no, yɛfrɛ no Bawa. Na ha na megyina de akasɛm kɛseɛ bi de akyerɛ Ghanafo. Ghana ha, yɛtaa ka asɛm bi a ɛha me paa, na ɛka ho na ama yɛafata yɛn ho so sɛ, Abakɔsɛm, yɛbɛyere yɛn ho na yɛde aba, na nea ɔbɛhwɛ atie apɛ mu aba, na wama biakoyɛ ne asomdwoe aba. Asɛm baako da Ghana ha a yɛtaa ka paa, yɛn Akanfoɔ atitiriw anaa yɛn Twifoɔ, te sɛ yi a me a merekasa yi meka ho yi, yɛtaa ka asɛm bi, Mpepefoɔ mmoa. Mekyerɛ wo ma pɛpɛni nni me so. Hwan ne pɛpɛni? Ɛbɛ sɛ mebue ɛho yɛn ho ani sɛ yɛfiri Senegal asase Kombe Sale a ne yɛte Ghana reba no, owura a ɛdii yɛn anim no, ne yɛfrɛ no Bawa. Mekasa sɛ wotie me yie a, ɛdin Bawa Wokɔ soro ba fam a, ɛnyɛ dɔfo din, ɛyɛ Pepefoɔ din. Saa panin yi ne Owura Brempɔn a ɔsesaa yɛn nyinaa de firii Senegal, n'asaase a yɛfrɛ no Kombe Sale, baabi a yɛfrɛ no Ghana, me yɛdii n'akyi. Ɔne yɛn waree aberewa no a ne din de Twi. Twi n'asefoɔ ne wɔn a yɛto wɔn din sɛ wokum apem a, apem bɛba. Na wɔte ɔsase, ɛna yɛka asɛm no bom sɛ ɔsatefoɔ. Enti wonnyɛ Ɔsantini, ɛyɛ din, abodin na yɛde abɔ woɔ. Wo din ankasa yɛ wo nana din a yɛde too wo a Twifoɔ no no. Bawa na ɛware Twi no. Bawa na ɛware Twi. Makeka kyerɛ wo Bawa na yere mma ɔne wɔn nante na wɔn yɛ nwɔtwe. Na mmom mepɛ sɛ megyina bakɔsɛm so de ka sɛm ma ɛtɔ yɛn nyinaa tirim sɛ ɛberɛ a yɛn ɛdɔm bi di Bawa akyi na yɛfiri Senegal bɛfaa Mali Nelson Diata Keita bɛpamoo yɛn na yɛde siane yɛbɛfaa Ouagadougou bɛtenaa asase so yɛbɛtoo boro na wɔn wɔ ha. Yɛbaeɛ na ɛnkyɛ wɔ ha, nananom a ɛyɛ Twi asefoɔ no de sianee fam baeɛ bɛtoo asase a ɔkɔmfoɔ anɔkye boaa yɛn a yɛtoo baabi din Kum ase na yɛtoo baabi Kumawu no. na ɛno nso ho abakɔsɛm nya mmaeɛ. Baw a ɛbɛtoo sɛ ebinom te yɛn kasa no, ɔte aseɛ foroo soro kɔtenaa baabi a ɛnnɛ yɛfrɛ no Northern Region no. Tete na yɛfrɛ no Salem. Na wɔrebɛwuo no, ɛna ɔka too hɔ sɛ, Mepɛ sɛ ɔbaa bi a maware no, wode wo din to wo sekan ano. Aseɛ ne sɛ, baabi a wobɛdɔ afa no bi a, de w'ani bɛkyerɛ no na wode wo din ato so. Enti ɛka sɛ Mosifoɔ a, ɛyɛ ɔbaa din. Dagombafo a, ɛyɛ ɔbaa din, Mapurisifo a, ɛyɛ ɔbaa din, Konkomafo a, ɛyɛ ɔbaa din, Sisalafo a, ɛyɛ ɔbaa din, ɛnna Twi no nso so yɛ ɔbaa din a ɔno ne ɔbaa panin a ɔwaree Kpawa na ɔne osianee fam a ɛnnɛ n'ase na ɛbɛn Kumase ne Kumawu no. Seventy percent anaasɛ yɛkyɛ mu ɔha a na ɛmu aduɔson na na ɛyɛ yɛn a yɛka Akan kasa. Gye tom sɛ, bere a yɛn nso yɛbɛsoɛ ha sei no, Saa bɛ ne nkranfoɔ nso firi bɛgu mu ba o. Saa bɛ na ɛwɛfoɔ nso ba o. Ɛwɛfoɔ firi Nigeria, Kenya nsase so na ɛbaeɛ. Wɔn na wɔn ba no, wɔn na naa ne yɛfrɛ no ayi. Ɔbɛwu kwan mu a ɛyɛ asɛm kɛseɛ ma wɔn. Ɛno ho abakɔsɛm bɛba. Na wɔn bie wɔn ano a, na wɔn ka sɛ ayi bɛyi kyerɛ sɛ ayi wawu. Wɔn ne anworofoɔ no no. Yɛ deɛ ne yɛfrɛ wɔn sɛ hwɛm. Wote wɔn no a yɛbɔ wɔn de sɛ ayi gben a, na ɛyɛ asɛm a ɛda wɔn ano sɛ ɔmpɛni awu. Na yɛn Asante faa saa din no to wɔn sɛ wɔn yɛ ayibefoɔ. Nkrafoɔ nso yɛ dɔm a wɔn baeɛ a wɔn de kodoɔ ne nneɛma a ɛtumi de fa nsuo ani fa apo ani baeɛ. Na yɛn Asante huu wɔn too wɔn din sɛ yɛn nuanom pii a te sɛ mmoa nkane. Na wo nua maa Portuguesefoɔ twerɛ wɔn ho asɛm a wɔn twerɛɛ din na yɛde too saa dɔm no so sɛ weinom wɔn baa sɛ Nkran. Na kane na wɔn mfa N nni asɛm no twerɛ ni na wɔn se Akran, Akran, Akran. Asɛm rekyɛ a na ɛyi ebi firi mu. Portuguese na twerɛɛ din no a yɛn kɔ so de frɛɛ capital Akra, Akra, Akra. Ɛyɛ Asante ne Akan edin a wɔde too dɔm no a wɔbaeɛ wɔn nso baa bi no twerɛ mu sɛ weinom baa sɛ Nkrane. Portuguese na ahu Nkrane ne Chornochorno, Akran. Edu baabi na ɛnna firi toɔ refa w'akra. Mepɛ sɛ mede asɛm kɛseɛ bi sɔ m'asɛm yi so, na mammɔ so a, me werɛ bɛfi. Sɛ yɛka sɛ Akanfoɔ a, Bono yɛ Akan, Asante yɛ Akan, Adanse yɛ Akan, Twifo yɛ Akan, Asen yɛ Akan, Fante yɛ Akan, Akuapem yɛ Akan, Akyem yɛ Akan, Akwanu yɛ Akan, Kwawu yɛ Akan, Sawie, Awɔnwini, Nzemaa, ɛna Hanta. Saa dɔm yi nyinaa yɛ akanfoɔ, ɔmo tumi ka me kasa a me pɛn, na ɔka no bi a me nso nte aseɛ. Ɛna ɛmaa saa dɔm wei dɔɔ dɔm dɔm kɛseɛ. Me tumi bio sɛ, yɛka sɛ akanfoɔ a ɛyina sɛ nipa edi kan ba ɔman yi so na akanfoɔ dɔɔso a, ɛna mede kyerɛ wo yi. Saa nipa nyinaa kasa a ne yɛte. Bono. Asante a ɛyɛ Twifoɔ no asefoɔ no, Adanse Twifo, Asen, Fante, Akwam, Akuapem, Akyem, Kwawu, Sawi, Awonwe, Nzema ne Ohanta. Asɛm baako a wɔntee ampɛ sɛ mbie nso kyerɛw abakɔsɛm ne sɛ, Awonwefoɔ firi Ghana. Awonwe yɛ asase kɛseɛ, ɛdɔm kɛseɛ a ɛwɔ Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Na wɔn ase pa afi abunu. Tete abakɔsɛm na ɛka kyerɛ wo sɛ, ɛberɛ a nananom pɛ sɛ wɔkɔ saa asase yɛfrɛ no Ivory Coast soɔ no, yɛtwa nsuo kɛseɛ a nsuo no din da so de bɛwue firi tete mmerɛ mu. Saa nsuo no na wɔbɛtwa a, agye sɛ woyi akɔdaa ketewa a ɔnni mfeɛ mmienu to mu. Na asuo no bo so mfa kɔdaa no, na wɔabue asuo kɛseɛ no mu, na mo afam se na tete Israelfoɔ faa Po Kɔkɔɔ mu no. Ɛberɛ a dɔm retwa saa kwan no, na yɛn nananom a wɔfi Ghana Aburi Eastern Region a wɔananteɛ bi wɔpɛ sɛ wɔtwa saa asase no de kɔ baabi a Ahohefoɔ wɔ wɔ Ivory Coast kasa no. Aberewa a ɔyii ne ba too nsuo no mu. na ɔfiri abiri a ɔne onua bɛrima nenam na ne mama yɛde too saa nsuo no din bɛweɛ ɛti wodu afrika nsuo asu kɛseɛ ɔmo gu na ɔmo suo no a ɛni sɛ ɛbosom asuo no ɛfɛ no bɛwie ɛyɛ twi kasa na ɔwɔfoɔ ka no bɛwie saa nnipa yɛ ase firi abiri ɔman ghana bɛsɛ me tim bie ma ahunu sɛ yɛ dɔm no obiara wɔ baabi ofi ofi baeɛ Wodu Akosombo Dam na afa Adani Bridge no so a, wobɛyɛ akɔto asase a